Nistħajlek illi bħali qed qatta ħafna minn ħin tiegħek id-dar, forsi kollok xi pezz bħal ħabib tiegħi Chester, illi ma tantx iħallu bikwidek, u forsi wasal anke żmien illi tajt isma'. Jiena kemm ħandum ma nagħmel xejn. Jiena kemm ħandum nara forsi l-pistila u qed inħossni illi peress kullum kien magħluq m'hemmx fejn nagħmel l-exercise. M'għandix fejn immur, per eżempju, biex inkun nista' nibda nixxejpja, biex niżvoga, biex inneħħi naqra stress. U l-istħajla kanka tgħidli wkoll kemm ħa ndum dejjem niekol id-dar. Il-cupboards, il-fridges dejjem indur għalihom biex niżvoga. Għandi bżonn niżvoga f'xi ħaġa oħra. U nifhmek. Għax bħalek, dawn il-membri li anka qed tara uħud minnhom hawnhekk fuq l-iscreen, bħalek qalulna illi jixtiequ jinbdlu hekk jew jirranġaw hekk u jiżvogaw. U fil-fatt, aħna NU Better Life dak li qed nagħmlu bħalissa. By the way, jiena Matteus Grasso minn NU Better Life li jiena wieħed mill-coaches. Fejn bħalissa, peress li l-post tagħna huwa magħluq, aħna qed niġu bis-servizz tagħna fid-djar tan-nies. Kif? B'sempliċiment laptop jew il-mobile jew it-tablet tiegħek. Għax kull ma trid tagħmel huwa illi inti issegwi l-exercise sessions li qed nagħmlu, però oltre minn hekk aħna nkunu nistgħu insegwuk ukoll. Mela x'inhuma jagħmlu dawn il-membri li qed naraw hawnhekk? Kif qed taraw hemm jiena, u anke kien hemm persuna oħra warajja illi waqt il-werkout kienet qed turi liema exercises ħa nagħmlu u kif ħa nagħmluhom. Però jiena bħala l-kowċ, apparti li kont qed niggwida lilha, kont qed niggwida lill-membri wkoll li wħud minnhom qed tarawhom hawnhekk bil-kamera mixgħula. Huma x'għandhom jagħmlu u x'għandhom jirranġaw minn dak l-exercises illi kienu qed isiru. Per eżempju kont qed ngħidilhom tbaxxa aqri iktar jew titgħawwidx daqshekk jew ibdel hekk, agħmel hekk. Għalfejn? Għax tajjeb illi inti issegwi x'inhu jagħmel ħaddieħor, però ma jkunx aħjar jekk hemm kowċ illi qed isegwi anka lilek mill-kumdità ta' darek? U fil-fatt dak li qed nagħmlu, fejn apparti għajnuna ta' ikel u apparti tista' ssegwi vidjows mingħajr ma nsegwuk aħna, qed immorru pass oltre biex inti ssegwi anka ċertu vidjows live, U jfisser dan li la jkunu live nistgħu anka insegwuk u ngħinuk aħna b'mod personali. U mbagħad wara kif qed taraw, ngħidu kelma, niċċajtaw ċajta, nispjegaw xi ħaġa oħra, nitkellmu fuq affarijiet, eżatt kif jiġri fil-ħajja normali meta niltaqgħu qabel u wara session fl-istudjow tagħna. Issa, tgħidli, kif nista' ningħaqad jiena ma' New Trinitarian Life? Għax jiena għandi bżonn ninbidel, għandi bżonn nibda niċċaqlaq. Ġej is-sajf, la noħroġ minn hawn, ma rridx inkun akbar milli jien, anzi rrid inkun iktar in shape. Irrid niżvoga, irrid inneħħi n-nervi. Sempliċi immens. Anke l-prezz għamilnieh redikolu ħafna, ma niddejjaqx minnkom. Għamilnieh 19 euros 99 cents biss fil-ġimgħa. fejn inti ħa jkollok aċċess għal videos, għal nutritionist, għal dan il-life coaching u għalina l-coaches in ġenerali. Iva, għamilnieh b'prezz ridikolu ta' €19.99 biex ikun reachable, affordabbli għal kulħadd. M'hemmx iktar żmien x'naħlu, ejja ħa nibdew bis-serjetà, għandek id-dettalji tiegħek kollha hawn taħt li għandek bżonn. U kull ma trid tagħmel huwa li tkellimna jew tidħol fil-links li hawn hawn taħt u fejn nistgħu ngħinuk. Kmandana, anke jekk issib diffikultà biex tirreġistra, tina ċempila, ibgħatilna messaġġ, ngħinuk kif nistgħu u jekk nistgħu naqduk, we look forward illi ngħinuk. Niltaqgħu!